Eye míaƒe nukpɔlawo míegatrɔ ge ɖe tɔgbui Azuma Amenetsiagbe dzi yi ke míegale Batume enutoamelagɔtime ƒe anyigba dzi ee mía ate ɖe mía tɔ ŋuti míekpɔ amagbe aɖewo le egbɔ koa míage ɖe edzi kpla. Tɔgbuiwɔe zɔ loo.

Amewo yɔnɛ be agbalẽ. Eƒe gɔme ke ne be wosɔ tsi na ame ɖe mafɔ te o. Wowɔ pete ɖo kpoe vɔa nu ɖewo le ne ewɔ ame mafɔa ne wosi kple breɖi koa eva zuna abi. Eɖewo le diabetis le amea dzi. Miadzi agbalẽa ya megɔme ke ye miaƒle Ne mi ƒlɔa mi atsu me nya me na o ta mi ɔ ɖe mi ƒlɔ ne ke ashe wa ƒu mi atue kple tso na mi ame afɔ te nenema koa wɔ ya sɔ gbana tutu ya ke tu kple tsoa akɔ tsi akɔ afia dɔn tsi ɖe dzi koa asi na mi ame afɔ bliba ame anɔ si ŋdi kple fianyi afɔa ɖo la mie. Nàgbugbɔ dzi agbalẽa ƒe amakpa ya ne sugbɔ ye àdi enu ʋeʋĩwo petɛ aho agbalẽa me ke afli kpokpokpokpo. Adi nu ʋeʋĩwo, pɛprɛ, etso, yiku, gumetaku, sikɔni, ayo. Adi nuku nu yawo petɛ atoe. Adi aɖako akpe ɖe eŋuti ko aɖe wòabi nyuie ɖe. Ne èku tsi abe lita woame atɔ̃ kɔ ɖe edzia, edze be nefiɛ kaka wòazu abe lita woame eve kple afã ko nàtrɔe ne fa. Ne fa nàdzi nyɔ míeyɔnɛ le agɔtsime be yemabu ke. Amewo yɔnɛ be kamfa alo woyɔnɛ be kamfo. Menye, menye kpabetɔ, goɖogoɖotɔ, amewo yɔnɛ be gbagbladzatike. Ne atukpa ma ke ɖe kaka wòasu abe lita eve kple afã, àsɔ kamfo ma woame eve nàtui ne mɛ paraparaparaparapara. Ne ètrɔ atikea zozo koa, kɔe trɔ ɖe eme ko nàblui ɖe eŋuti ko elolo. Nàkɔe da ɖe anyi ne fa ko nàde atukpa me. Amea nenɔ nu ŋdi kɔŋkɔ vi ɖeka tome klalea ŋdɔ fiɛ nyi nenye be abi le lãme ne alo abi le dzɔfi tome numɔ betea, me medzi be maka ɖe edzi nɔ be enumɔ betea woazu gbaɖegbenya ye nye agbana ƒe ke kple eƒe amakpa kple nu ʋeʋewo. Yo, agbana me amakpa ya adzi ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka alafa ɖeka kple ɖeka, eyi ke meŋɔ ye adzi ama ze eze dze ale tsi ne keke ne dza da ama ya me anɔ de me eta trɔ ɖɔ eta trɔ ɖɔ eta trɔ ɖɔ wa yi me adzi baba kpɔkɔe, babawɔna kɔ ɖe ɖe mɔto ne egbea, egbe le eme wluiwluiwluiwlui, egbe ma mi kɔ wɔna nunya ma tsike, egbe sona gbe wluiwlui, adzi gbe wluiwlui ma la sɔ trɔ ɖe e, nuya dzi le ezea me, adzi ela tsi gbeshi ƒe ta, ela ke ku tsi gbeshi, ete nye la ɖe sia ɖe, eƒe ta akɔ de zea me. Asa kla la ɖe kɔme ne zea gbe sa mele ŋuti o. Kɔ aku tsi kɔ ɖe edzi. Eza ga eve ko nalé. Agblɔ be lãkuti gbe si ɖe mefana agbaze me koe o. Be yewo ƒete yewo le eme le ʋi xo. Ẽ. Kɔ ɖe aku tsi ma nàdo, nàdo. Ne nye amaze ɖe nɔ asiwò na nɔ lele. Wote le yɔ enu, te le wɔ, mawɔ naneke o. elaze wome wome kɔe ne be wome nana hɛ wome nana ha nenema kɔ awɔe ma akɔ tsi ɖe dzi ado gbe ɖa kɔa eh ele ƒe edɔ wɔ ge ye nye enya gbãtɔ sɔ gbana tsi adzi gbana ma tsi akɔ kpa so tsi aɖe kɔme ne so tsia rao ade venavi dzonu ekɔme ne na me ɖe kɔ nya ɖe vɛ egbɔ be yeawɔea Nenye be wole soti ata gea, edze be nàdi venavi. Ne na venavia ne nanye ale, ye ne xɔ me le wɔ ge le agba xɔ me me teƒe vi ɖe, akɔ esoti ma ado gbe ɖa ne ana ha vivi abɔ nya ne kɔ akɔ da ɖe venavia makɔ me ko neke, vɔ ne venavia metsia te kaa nu oa, ɣea ne nànyi ko nàka esoti ma viɖe kpakpakpakpa wòayi tome viɖe le eƒe akɔme, nàkpɔ aha ne venavia ne wòane, evɔ venavia ya nedzo. Fɔfɔme sia fɔfɔmea, àva nɔ kakɛkɛkɛ nu ma nebu ɖe to, nàkɔ simiti na, nàgbugbɔ de teƒe alo nànyi xɔmee nàka anyi tre Enya ma kpawo magblẽ gbe ɖeka kaka xexea ko awu nu o. Ne ŋu biã le ame ɖe ŋuti ye wòle kesinɔnu ɖe wɔ wo be wole wu ge alo woatrɔe to mea, eya ya dze be no dzi venavi ke si woado dza ne. Ɖevi ke nɔ gama dze wole dza do ge ne ye ele aka sotia. Ne sotia yina bubu ƒe ɖe to mea, woawu tsaxe ne. Woawu tsaxe ne ko woaka nu ma, woabu ɖe tome petepetepete. Ne ebu ɖe tome vɔa, woadzi gali akɔkɔ ɖe egoa nu le fi ma ko evɔ. Ne ame ɖe menyae o be yeado aɖika kple woa, fi ke wòanyɔ ɖa le venaviwo yi tsɛa, ya ŋutɔ la kpɔe. Metɔ ya ɖe fi ma gbɔ. Ati ya woyɔnɛ be ayɔti, ye ƒe kua ye wokɔ wɔna ayɔkumi. Enu ya ne ame ɖe le dɔ le, edɔ be wole edɔ ko le na ɖe edza dzi ayɔ makpa. Ete nye eŋu sugbɔ, ete nye sukli dɔ, ete nye diabetis wɔ ya ɖa nu ya. ɖe ayɔ makpa kple amangɔ makpa ya koa? Nàɖe ne bi abe galɔn ɖeka na amea. Ne amea fɔ ŋdi koa, ne nu bia glasi fã hẽ abe azete, rɔba nugo ma wokɔ anu aha aɖu nɔ wokɔ akɔ ƒu gbea, ememe mama vi ɖe li, tukuitɔa. Hamea ne nui ŋdi abe miti wokɔ ne ɖu nu, ŋdɔ hafi ne ɖu nu, fianyi ne ɖu nu gamla anyi ne nui. Ne nu nui akaka wò nui o vɔa ne tsɛki ɖokui kpɔ abe leke wòle hã. Vɔa mi ne ne wokɔ wɔna asi zozo akɔ eyi ame amakpa wɔme adre amagɔtɔ ame adre woakɔ wɔ asi zozo nɔ ŋdi kple fianyi gake ɖe zi geɖea Mí me va kpɔ na vɔvɔ wɔna numɔ ɖe ɖoɖo anu. Vɔ ne ɖe wo nya ci ke le kɔa, ne gbe nya le nu kɔa, edɔ ma ya ezu blema nya. Yɛ eme be ma fia. Vɔ me dzi be ma na amesiame ne nya be ne be a le si na ƒo zikpui ɖe, ezikpui ɖe, ama ya kple avlɔvlɔ, ayɔmakpa kple avɔvlɔ me ga nɔ dede le Amea kokɔ le na ne le na ne zikpuia meganɔ vɔvɔ le mo. Ne be ale si ne vodua amea ya kpla vlɔvlɔ meganɔ vɔvɔ le mo. Ne kɔ le kpe le si le ne vodua vodua ɖo na ŋusẽ ve na vi ma te dze edzi vɔ menye ya fia ƒe me va gbeɔ ta me tɔ ɖe fuma. Ayɔtsi megɔme ke kple makpa. Ashe wòaƒu, wòanye wɔ, exe ke ne nɔ me. Azi nu ʋeʋe wobe ta to wòanɔ me wòanye wɔ. Ne ame ɖewo be lena ƒu to ŋu ƒu to me dɔ alo koko dɔ ɖe, ne fɔ ŋdi koa, no ƒo koko gbɔlo. Vɔ ne gazã eƒo alo elu kokoa eganyɔna sukli manɔm o ko aku e enututu ma e nuɖugatsi gbagbe eza be ne kui mayɔ gli dzi o ne gba ko asɔ blu zogbɔ e fafa nenema ko nakpe ɖe nu mama ma nanui ya nanui gbe ɖeka zi ɖeka enuɖui ma azu gbe ɖe gbe menya ne ameɖe le ko medzi nɔ ʋuƒo gbagbagbagbagbagbagba Ati mawo ko woƒo ƒui ane wotoe wotoe ke koa? Ne ɖe gatsi nuɖugatsi gã nuɖugatsi ke wokɔ ɖuna nua woame atɔ̃ ne woadze eve gandia alo eve kɔɖɛtuana ne wòasɔ blui ne nɔ si wòaʋuʋui ŋdi kɔŋkɔ ɖeka ŋdɔ kɔŋkɔ ɖeka ne wòanɔ nu ne wòakpɔ be leke yeƒe edzi la gawɔ dɔ ayɔtsi ame ke tsɛ wokɔ blana vodzu Vɔ míeɖe asi le yayra tsi míagblɔ emegbe. Eya míeyɔnɛ be sesewu. Sesewu ƒe amakpa ya yɔ kɔ amatsi ya yɔ sɔ kpana tɔgbe zikpui ŋutɔŋutɔ. Sesewu mama ya mekea ne eho kea ye eƒlɔ etsro gbãtɔ lelele ma le ŋtsi ko eƒlɛ ƒio ƒio ƒio ƒio edzi ataku etui wòmɛ yɛ etu nu ya kɔ cake yɛ efia dɔŋtsi ɖe dzi ko emli goɖogoɖogoɖo ɖe agble kaklo be nɔnɔme kɔ shia. Ne wobe ame ɖe akloloe le fu ɖe nɛ ko akloloe ashi koa, wɔ ya sɔ atike kɔ ame ɖeka ko na agba kɔ ɖe aha me alo tsi dzodzo me. Amea nenu. Nɛ ne nɔ wɔ nenema ŋdi ŋdɔ ŋdi ŋdɔ ŋdi ŋdɔ Mebe ne zã atike ƒoƒo goɖogoɖo ema abe ale, ne zã abe ame wuiatɔ̃a, aklolo ema azu gbaɖegbemenya. Vɔ ne nye be dɔme ame ɖe le ko ede na tsi alo dɔmeɖusi koa, va ku sese wo me ke ema ko naƒlɔ tsro gbãtɔa le ŋti ko nakɔ ɣededzi ko fio fio fio ko naɖo tsi zozo kɔ ɖe edzi ne be yeafa kɔ amea nenɔ nu tsroetsroetsroetsroetsroe. Dɔmeɖui ma azu gbeɖegbemenya sesẽ wu ya ne edzi eƒe ama ye sɔ da ɖe ahũgbe, ena alilɔ alo ewɔ ye ƒo nu ne fɔfɔ me koe va lɔe le ahũa gbe ko ye tugui ɖe tsi me. Ne eɖe lɛ maa, amewo anɔ edzi kpɔa gake womalée o. e, amaya, eƒe nuwo le zã. Aleke awɔ amaya ko ye atugui ɖe tsi me fae, adze adza le ʋuʋui, adze akusa yiye, kɔ ale ne le kakakakaka ale vɔ be yi menuwo gblẽ ne woɖɔ ɖo kɔa, asɔ akusa va kɔ ku detsi me, edetsi me. Be ɖe yi ke yeavo eketɔwo akpɔ yi woafa avi bena kusa kple adza le wo so si le ƒe gbɔ ɖe amekae gbɔna kple avi hã ketɔwoe la gbɔ kple avi kɔ ne nɔ detsia me nɔ dzadza kaka adza vɔ nɔvinye a tɔtrɔ ava ƒe agbe me tɔgbe azu ma be fia nui akpɔ ƒe ɖe ƒe etɔ ɖe fia ati ya woyɔne be woɖo yovo gbenkɔ ne be

Wobe yewovo be kɔe vɛ. Gake míawo ŋutɔ mía ma tsi ko wònyi. Amewo be womedɔe ɖa aƒe me o. Be Benny Graham wodɔe ɖa. Ale yi wòdze na ta ye ko Katolikitɔ nɔ do ɖe ame me yɔ do dzi ko. Be Benny Graham tsi womedona ɖe aƒe me o. Nu ya ne edo ɖe aƒe mea, eyɔna gbɔgbɔ, eyɔna ɖagbegbɔgbɔwo va aƒe me. Wò ya va kpa forget me not ya ye le aƒeme le fiya. Wò ya ɖe wobe ame ɖe ŋɖe le dɔme nɛ alo wobe amea ali koe le vɛ. Wò ya va kpa forget me not ti ya ko. Mega share o lo. Na ɖe mumu nenema ne bi fine. Kwamea nenɔ nu bia glass fa ŋdi ŋdɔ fianyi Ne mafɔ dzi de akpɔ aɖe aɖe aɖe nu pɔtɔpɔtɔpɔtɔ ne nu num abe lita woame evea, ana anyi abe kɔsiɖa eve megbe aganui. Nɔvinye, aƒo lãme le ase glãglãglãglãglã. Vɔ wu be woƒo ŋɔli fi dame ɖe, wowɔ bete ɖe Forget Me Not ke le Benny Gra eƒe amakpa ko wohlẽ ɖe wo ya lɔe ko nakɔ wɔ adzalenamea ne nɔ lele ekpa ɖe fima. Eƒe seƒoƒo hehehehehehe mɔ wa ne sɔe de loving da me na ame ɖe wole sisi ma kple kpakpa luʋɔe wo yɔna English me be butterfly. Ekɔ de loving da me na ame ɖe Saint Michel yo loving da gecko Amea le sisi ma ehe na lucky ve. Forget me not ne kpɔ eƒe amakpa ɖiɖi ke bɔbɔ gea ne xasea ne ɖasi ele abe ga. Ya ŋutɔ ga vlu na. Eƒe amakpa ke ɖi ne menye be mekpɔ ƒu o. Woɖia ne ne xasea ne ɖasia ɖe vlu na abe ga. Ne ekɔ amakpa ma, ye esɔ ga da ɖe edzi, ye ekati kple ga me nɔnɔ me, ye kɔkɔ de e, dzi ŋutɔŋutɔŋutɔtɔ me kple ga pete, kɔsiɖe ɖeka me anu kɔŋkɔ ɖeka nɔvinye ga gbɔ la ʋu nɔ, ye kɔmedzi me magakɔ na ametɔ ŋdɔ le ʋuʋu na.
Yo tɔgbi ya zɔn ame ne tsia gbe mi da kpɔ nɔmba ga da shi vevi yɔ ŋutsi. Eee nya ɖo nɔ ɖiɖim le soshial midia vevi tɔ fesbuk kple eee tiktɔk. Wo be eee ame yiwo ke woƒe video wo dam ɖia wo me dze shi o. Enya ke le ashiwò ne na agblɔ na ame mawo ƒomevi. Gbã nu yi ke me dzi be magblɔe nye be ame ɖewo le nye ƒe videowo kɔ da ɖe teƒe ɖewo amewo menyam o womekpɔm kpɔ fifia ne wole videoa da ɖe wa amewo ɖewo woagblɔ be wobe yewoakpɔ tɔgbe ne kpɔtɔ womayɔm tso womegblɔna nya aɖeke nam o Wokɔ ame nye video kɔ le amewo ɖu ti. Vɔ ame yiwoe nyam nye nye ŋtɔ ame nye wo xa. Ne woda video nye ɖe ne egbe nye abia aƒenye nya wo kɔa, wokɔ aƒenye nɔmba nɔ be yɔ tɔgbea ŋtɔ. Eɖo kɔ amea ŋtɔ yɔ na gbɔna na be tɔgbe ame yi le yɔ ge lo abe evinye abe eh Aziza via. Ne eda nɔ nu nye ɖe ne ame ɖe kpɔe kɔa, eyɔ na egblɔ ɖe na. Gake amewo ɖewo ya wo me nyam o. Wo kɔ na aƒe nye video kɔ dana ɖe wo me nuyi me na amewo le kpɔ ma wo kɔ nɔ ga kpɔ ke wa yɔ be tɔgbe efia nuyi akpɔa me fie wu nu ta e enu fiafia susue alia enye dɔ me fa me kɔ ɖe se gbe ɖo ne me kɔ ɖe kɔ wo kɔ dzra no kpɔ ɖo koe dzi bi wɛ elabe fi sia fi ke mi le ye eɣea gbe nya le kekle le fima kɔa tɔgba zuma me ŋku le kpɔ. ta mikpɔ mia ɖokui dzi ne ŋɖe mewɔe wònyɔ nɔ alo ewɔe ate wɔe koa? Kpɔm ne ŋutɔ mate wɔ ko kpɔm ne mawɔe nɔ. Vɔ ame ɖewo akpɔe ne gblɔe ko be o e tɔgbe azu ma yi kpɔe yi ma me yakpɔe awɔe akɔ ɖoɖɔ ko ya ŋutɔ va bla nu akɔ ɖoɖɔ wa nye me nya neke so ŋutso. Mm. Evelia me dzi be ma gblɔ nya ɖe. Me tsɔ xevi ɖe da ɖe ka dzi kpɔ. nye akpafiame egbetsewu ɖe? Amewo le fu ɖe na be mawɔ nu ya na yewo. Mena wonya be xevia ke ŋu ƒoa ye mikɔ wɔna nua. Vɔ nu ya amewo le fu ɖe na be mawɔe na yewo. Amewo be mawɔe na yewo. Ame ɖeka ve ɖe mewɔe na ame ɖeka ɖe. Ame susɔ ame ɖe dze be mawɔe na yi. Ya ame be ne ɖo nu ɖe ɖa ne mi kɔ dzi nua. Nye me kpɔ kpɔ nua wa wana mea be me xɔ yi me ga ɖu. Nye me wɔna dɔ ma o. Ne su ƒo akpe ne nua kasi nye ko akasi. Vɔ ame yi wo va kpɔ xevi ma wo le babla. Na amewo be tɔ va zu ma gbɔ yexɔe lea no kpɔ eɖokɔe dzi. Enye ne me wɔ nane na o ye kpɔ nua ye kɔ ɖokuio de nua me hã. Exɔ dzi se o mexɔ dzi se o enua la wɔ eƒe dɔ. Vɔ nuɖewo le ne mi wɔe na wɔ Ki le wo ŋuti vovovo. Ta ne mi fiɔ ki gbãtɔ evelia, ye eva le zãe be mele dɔ wɔam agbɔ na wo be wɔe ale. Enu mawo nana he wo wuna lã ne. Vɔa emɔ ke dzi wo wuna lã ne toe ne me nye ŋunɔ wa nye ma fia wo nu yewo mi de na xevia me dɔ me kple mi ke na me nu me kɔ de na afi bla nea. Efonye me nyɛ o. Ta ne va le wɔa ele amewo ble. Hmm. Mi kpɔ mia ɖo kɔe dzi. Yo. Nye kɔe nye nya ke nye ma gblɔ. Yo.
Tɔgbi azu ma mele koko adze shi avu dran TV a alo tɔgbi avu dran. Oo.
Tɔgbi avu dran re. Me nyɛ mia bete mi so klikɔe. Me nyɛ gbesha gbe nye kple mi nɔ na nyi. Mee ɖee ya nye kple wò mígale batu me sɔsɔ kaka va ɖe asinye egbea, ne ɖe nyemenya wò o ɖe. Ne abe social media tɔ ɖe alo nuyɔwɔɖe aɖe ko mekpe be neva wɔ nua ne wòadzo ɖe, dzi ne medzo xoa? Dzi ne edzo xoe yae nye nua. Ame ɖewo kpɔna ko tɔgbe míɖe foto. Nya me nanam ɔ be míɖe fotoa, kɔ aƒenye foto ɖe nakɔ wɔ nu nyuie. Vɔ ne eɖe foto kple ye ava gɔgɔ be wotɔ gba zuma ekpe yo kpli yo ɖe fotoa yo kpli ta eƒe power mɔ pete le isia e cover su fotoa ŋtɔ ya le akpe aƒe yo foto kura le na me akpe
yo tɔgbi azuma mi da akpe no eh to do lawo nu kpɔ lawo kata mi si azɔ me nye nyi ga gblɔ ge be me dze si tɔgbi wo ta ne nye be mi ge le dzi me nya ɖe gbe ne mia ne mi se ga mia si ne mi me se ge o ale mia ŋtɔ mia wo gbɔ Akpe, tɔgbui, gaƒoƒo nyuitɔ dzia, míagage ɖe dziwò loo, míawoe le dɔ dzi.